हो न केहनो कऽ कऽ मोन मारि कऽ खा न ले हमहूँ बुझै छियै जे रोटी टेटा गेल तऽ करबिही कथी

आ हमहूँ करिए रहल छी महाजनसँ बात करबी आइ देती पैसा कौड़ी ने तऽ दसो किलो चाउर कीन कऽ घरमे धऽ लेबै कते दिन ई टेटायल रोटी खा कऽ अपना सब गुजारा करब गे माय एगो बात कहे के हो कहियो हाँ कह न कोनो बात हो से जे भट्ठा में काम नहीं करे छिया हम ओहि भट्ठा में के आदमी सब केने दुन केने दुन बोली सब बोलित रही है हाँ गे माय ठीके कहू लुखिया हमहूँ कहऽ वाला छलै लेकिन बिसरि गेलियै

ओकर अपने मुंह खराब होते ओहि में हम तो कुछो नहीं कर सकी छे गे माय तैयो गरीब देख के बहुते हेपित रही है अच्छा उ सब छोड़ तोरो सबके काम में जाके लेट होई हब आ हमरो लेट होई हब आरो खेबी नहीं माया ले हाथ धो आ साँझ में दुनू बहिन जरे भऽ के अइहे फुटैक फुटैक नहि अइहे नहि देखै छी चोरी वाला रास्ता पड़ी है हाँ होते माय तूहो चलिए सवेरा ढोआ मांगे लिए महाजन से होती ले आ सुन ना घर लगा दी है आ चाबी धऽ दी ओहि जगह हम जाइ छी तऽ देख बेटा कारियो छे तो तू बेटा छे तोरा में हम अत्ते लगानी लगबे चुकला कि तू बेटा छे ना पढ़ लिख बढ़िया से डॉक्टर इंजीनियर बन ताकि सौतीन सबके करेजा जड़ जाए अते मम्मी तू टेंशन नहीं ले हम बढ़िया से पढ़ी छी देखे छी बाप कते मेहनत क के विदेश में कमाई हो मम्मी एगो बात कहियो कहलू दू हजार रुपया के कनी हमरा काम ही देबी कौन काम हो रे

बढ़िया से पढ़िए ई मम्मी लेकिन मारैत रहै छै कनी जल्दी कभी पापा के ढोआ देबे ला ये सुनै छियै ई बटम लगा देना बेटा के स्कूल में सर मारे मारैत रहैया कहिया ढोआ पठेबी किताब किनऽ ला हाँ पापा पठा दो कह दे छु जे कीन देबे कीन देबे भागो पैसा नहीं पठाबू छु मार खाए छी हम स्कूल में भागो यार सुनलिए पठा दियो जल्दी नहीं तो जे स्कूल नहीं गेल ना तब हम बताए ले जो जाए से लेट होई छै जो ना दूर सब चीज के नहीं अथी होई छै ये सुनू ना कहै छी हां ये हम खा लेली अहाँ खैली ये एकटा बात कहू फुर्सत में छी ए हे उ जे हबे ने यहाँ के भौजाई दिदगर ही मौगी ये के हो छनरपुर वाली हम्म, मारे बेटी सब के जर जुआन भ गेले आ भट्ठा में जे काम करला पठबैया आ मानू ओइला दस रंग के लोक रही कोई जे कुछ कह देलकै त केकरा इज्जत पर पड़तै या ये सुनो पहिने गरीब रहो चाहे धनिक रहो इज्जत सबके होय है ना ओकरा से अपना सबके इज्जत जे नहि रहते जुड़ल तऽ उमर जाक ढल जाक उड़हर जाक हमरा कोनो मतलब नहि छलैया लेकिन लोक तऽ कहे नहि से ढिमकिया के दिया दे उछनरपुर वाली हमरा नैहरा में की नाम रह जते यदि कोनो अथी भेलै तऽ हम कह दै छी गांव में एते संगी साथी जे बना के रखने छी से कोनो छौरा के कहियो ओकरा ओहि बेटी सबके भट्ठा में से काम में से निकाल देतै

देखियौ देखबै सुनबै से नहि करू लगाउ कोनो चारि पाँच गो छड़ा के ओकरा कहियो भट्ठा में से भगा देतै ओतै लू हँ खा लेली जाइ छै आब बर्तन मजि जा लू धरू आ हम जे बात कहलियै ने तकरा कान में तेल धऽ कऽ सुति नहि रहब नहि तऽ हम सीधा एक्शन लऽ लेब लू

हे भगवान केहन जरल रौद उगा देने छा से हिम्मत नहीं करी हवा काम करे के आई अखन तक ला कुछ नाश्तो पानी नहीं लेलकै भूख से बुझाए दूसरे टाइप के मन

केहन गरीबी जिंदगी होइ है से जेना बुझाइ हमरा सबसँ बेहतर केओ नहि जनतै बेटीके एगो नीक कपड़ा आ नीक खानो नहि दे सकै छियै एते अब बड़का भागिन मतारि हम कतहु नहि देखने छलियै जाहि बेटीके हाथमे कॉपी के ताप होबऽ के चाही वो बेटी आई हमर ईटा भट्टा में ईटा उठोबी अब कते बड़का अभागिन छी हम जे बेटी सबके हंसी खुशी जिंदगी ले देब सकली है कभी काल तो मन करी अब पोखरी में जाकर डूब कर मर जीती आई गरीबी की जिंदगी नहीं जीती भगवान किस्मत में एते दुख लिखे दिलके तो जेना तेना क के काठी पड़ते जाइ छियै हाल हाल काम कऽ लै छी आ पैसा ही लेबऽ के है घर में एको मुट्ठी चाउर नहीं है कई दिन से रोटी खाइत खाइत दिमाग खराब हो गया भौजी भौजी ये भौजी देखी नी अइले तो सूतल है ये उठू ना ये कैला यहाँ हमरा उठबऽ चलि अबै छियै ये भौजी अहाँके तऽ सुतले सुतले दिन जाइए आ खेतमे जेकरा जन्ममे काम करै लए देने छियै ओकरा कुछो ने भूख उख नहि लगै है उ आदमी न है हे उ आदमी तो हम कथी करी हैं धूप अगरबत्ती देखा दिए कम करे तो कर दियो ना हमरा कौन मतलब है ओकरा से भौजी अहाँ ओना केला करै छी ओहो जन है ओहो इंसान है भौजी अहाँके देहमे रौदा लगैए ओकरो देहमे रौदा लगैए अहाँके भूख प्यास लगैए ओकरो भूख प्यास लगैए अहाँके देहमे हवा नहि लगे ओकरो देह में तेहने हवा लगे है अहा जब ओना करबे त बढ़िया बात होते कहियो त। हे बेसी अहा हमरा नहि ज्ञान दू अहा के ज्ञान के जरूरी नहि है हमरा कथी ओकरा से हमरा रिश्तेदारी जोड़े के है से जे ई देखे लगे हम मालिक छी कि उ मालिक है से उ सुतते पलंगरी पे आई जान है त जाने जका रहते बेसी मालिक बना के कोशिश नहीं करते हम नहीं देवी काट के खाए लगे कथी कर देते हमरा जब करू ग